Eƒe Everlove TV, once again we are right here at Dodge Deme. Nye va edo ɖe Dodge Deme, mia kpɔ ɖa be nuka tutu ƒe edzi yim le afi ya, yike mia eke ɖe dume vi aɖewo ŋu, the youths, ava le yike ko mia gbɔgblɔ be edɔ wɔwɔ enye nu yike ame sia ame na wɔ le gaƒoƒoa ma. Edzo ɖe Dodge Deme, yike avɔlɔla aɖewo le afi ya, wonye youths, ɖekadze young young ones o, agbagba dzem be Yewoawɔ nane akɔ kpɔ yewoƒe agbedɔ gbɔe. Kuma gbɔ be efo Francis amable amable ele gbɔnye le afia. Egbe nya ŋutɔ nye ŋkɔ nye Francis eva le afi. Egba ŋkeke ma Francis wo sɔ kume godo me. Ɖeka ɖe be hea le single ta wane me yi ɖe gbɔ nye Francis tɔgɔ wala. Kuma gbɔ be uncle dzodze deme ye ame ba avɔlɔlɔ leke wokɔ le dua me. Eh, ma baba avɔlɔlɔ. Yo ayi nye dɔ ke mi wala fia. Okay.
hena miabe enuɖuɖu be nya alo as a youth okay enye dɔ ke enye wɔna fi kpa so for how long ne nɔ edɔ ya wɔm
me de de wɔn fi almost 10 years oh ne dze avɔ lɔlɔ le dzodede me fia eƒe ɖeka ɖeka ɔmɔ wo ya mm. for a decade okay no be avɔ lɔlɔ de fi ke ne sule tsoe like how the history of avɔ lɔlɔ le deme enjoy Mekpɔ be ten years a menye ŋkeke vie ma, ƒe gbogboe ma. Eh. Teaching a student trade, history about uh, eh, eh, avɔlɔlɔ nam. Magbe avɔlɔlɔ nyaƒo ɖewo be sue le Metrikasa. Metrikasa, ok. Mm, yo gbɔ, yo xɔ wova ɖo dɔ ƒe afɛ na avɔlɔ. Tòmí hã mi kpɔe be, alo nya hã mekpɔe be edo dzi nam be nya hã mawɔe.

Taa eme eme do godze SS a eme mm. va yi ɖe SS. Ok ok. SS a eme va break vi ɖe nye mega mega te kpɔna chance wɔne. Ok. Ta asuma eme va break ta eme do go. Mm. Iye me ɖe me iye me va dze gɔme. Ok. Ene do go high school ene ga va dze. Ene ga dze gɔme. Ok.
Me da akpe be ne dza wagba eɖo dze na mi le egba ƒe ŋkeke be. Eso ne mi be mi avɔ ya fia ɖe ne mi mi afli le dzodzedemea. How much will it cost? Afimi axɔ afla avɔ ya.

Nɔmba dzi alo. Kpɔ kamera me na yɔ nɔmba ne amewo. Ame yiwo míakpɔ amewo le Italy, amewo le Holland, amewo le Canada, amewo le US. Afi sia afi ke le dukɔ me Italy amewo le afi ma. Eh, mía katã wo míakpɔm. Togo afi amewo míakpɔm. South Africa, Dubai amewo le afi ma míakpɔm. Na wo nɔmba kple susu be ne wòanye be wo dzi ma wa ayɔ ne na a alɔ avɔ no. Ne nye be ame ɖe avɔ dzi be malɔ ne. Kpɔ kamera me afi na ayɔ nɔmba. Ne nye be ame ɖe avɔ dzi malɔ ne. Ada yɔm le 0245629891. Kavi ake.
0245629891. Nye nye be WhatsApp number ata te si le WhatsApp. Akpa be ne jawagba edo jinami. Apa jawagba na contact ne ne kete if you need a kete the beautiful one the, the most nicest one aleko la gbɔ ne the, the beautiful one that is it. Kwa contact him so that he can give you that.

akpe ɖe mɔnukpɔkpɔ ya ta mese mɔnukpɔkpɔ ya dzi eƒe yeyea ƒe dzɔgbenyui na ame sia ame ke ne enye kpɔm. Eh, magblɔ be dɔ ya eh, enye dɔ ɖe ke mía ame yiwo ke woneku mía ɖokui ƒo ɖe ma evi ɖem na mí. Eh, eh, togbɔ be sɔhɛ geɖewo woagblɔ be enye dɔ yi ke ne sese. Eka nyi ko ma agblɔ nye be enyo ne wòanye be sɔhɛ yiwo ne dogo le suku. yi ke wo dɔwɔɖui aɖeke mele wo si ŋua, woate ŋu akɔ wo ɖokuiwo ade dɔwɔna ya me okay. yi ke woakpɔ eh, abolo alo akpɔ nuɖuɖu yi ke le, le eme eya awɔe be woate ŋu ado asi ɖe wo dzilawo kple woƒe ƒometɔwo sia gbɔ. yes esusu eto asi nu nyui aɖe woado asi ɖe wo dzila kple woƒe ƒometɔwo gbɔ. ame yiwo si ne esrɔ̃ kple vi le hã mhm. to eya ma woate ŋu aɖe vi geɖe le eme. ta ma agblɔ be edɔ enye dɔwɔɖui nyui aɖe. yi ke ne sɔhɛwo atsɔ ate ŋu alo woakɔ wo ɖokui akokɔ aƒo ɖe eme yi nye nye ke magblɔ gbãgbɔ. Ekpɔ be ale ke miedo vivi ɖe ŋu eye mie avɔ ya lɔm as early as seven o'clock meva afi ya mm. mide avɔ eh, agbati me alo mene megblɔ ne ma o mide avɔ agbati me yi ke mia agbagba dzem be yewoa alɔ yi ke as early as seven o'clock mm. yi ke ame aɖewo le aba dzi mm. wogalɔ siɔma the youth of eh, dodze deme wofɔ ekɔ woƒe agbedɔ ede ekɔ gbe míekɔ míaƒe avɔwo de agbatia me hedze dɔ gɔme dɔwɔwɔ gɔme nenema that alone shows be this guy is in town a enye wokpɔ be edɔwɔwɔ edɔwɔɖua enye mi ke yewoate ŋu awɔ nenema ta wokpɔ vevie dodo ekɔ edɔ ya wɔ me and let's come to afi ke ne ekpɔ si be enye mi ke yewowɔna ekɔ kpena ɖe yewoa ƒe family wo ŋu nenema Ne ame aɖe be yeava ava srɔ̃ dɔ ya le mia gbɔ ɖe, leke nèkpɔ be ate ŋu ava? Eƒe neni anɔ ame sia hafi ava ge ɖe mia dome asrɔ̃ dɔ ya? Ewɔ takpe.
Eh, magblɔ be dɔ ya sɔsrɔ̃ ya, eh, ne wònye be ame aɖe ŋutsetse le ame aɖe ŋu wòbe yeasrɔ̃e ke mía- eh, míagblɔ be ne wònye be exɔ ƒe eh, wui eve mu to dzi heyi ye wòkpɔ be yeate ŋu alɔe. Míagblɔ be ne wònye be eƒe afɔwo te ŋu edidi vi aɖe ate ŋu ade míaƒe giabɔsawo gbɔ koa, Kuxi ɖeke mele eŋu o. Etɔ koe nye be wòakplɔ edzilawo vɛ eyi ke be woava míanɔ anyi agbli kɔ. Mɔkpɔkpɔ li be wòate ŋu asɔ be kuxi aɖeke manɔ anyi. Mekpɔ be le afi ya wonye the neatest person ke mekpɔ le afi ya yi ke woyɔnɛ ɖo carpet ne wo afi ya nèdena afɔ hã ɖo. Lé ke wodze woyɔnɛ kpɔ le to vovo tɔwoa to vovo nene ma. Magblɔ be ɖe ʋuʋu ɖe eke ƒe anyigba nɔnɔ eyi ke woe ava yi ɖe fu ɖe ge nam. asɔ gbɔ kpata yina be meɖui ɖi nɔ afɔ da alo meɖo nua ɖi enɔ afɔ dam ɖe dzi kple so be ya mebe mese gome míedzɔ eh. vovovo eh, ne ya nenema wòle ma míedzɔ vovovo eh, nye nye aƒe ma ame aɖewo lia míwɔna adɔnkɛ ame aɖewo fona be eh, ne neatness aye nye mi ke dzɔ dzi na wo hmm. ta ma kpɔ be wɔwɔ afi ma ne ale ne kapeta le afi ma me va me kpe kpɔ kpɔ nɔ ame ya le afi ya ame bubu wònye le afi ya anke mɛɖo mɛdawo ɖe anyigba o he nye hã yi eƒe style ma wo hã wo style le vovo Ta eh, akpe ɖe mi be ne anye be ame aɖe be yeake ɖe mia ŋu lalã vɔ na ye. Ne maka dzi o keke because people are watching us from all over the world. All right. Wa wo mia yɔ ge trust me wo mia yɔ ge. All right. All right.
Ta eh, nye kafudzesiwo nye. eh, Kpɔ kamera me hafi na All yɔ right. nɔmba All na. right. Zero five four five two eight zero six two two zero five four five 280622 nye nye kaƒodesiwo alo nye whatsapp line hã yi nye ma ta ame sia ame ɖe sia ɖe ate ŋu a ayɔm to kaƒodesi ma dzi alo a whatsapp ŋkɔ le woƒe uh, for your quality kente you can whatsapp me or call me on the number i have mentioned earlier akpe be ene ɖo edze na mi

Akpe be miedze agba eɖo dze nam le egba ƒe ŋkekea me ah, yi ke me meka dzi be ne wònye be wodze agba eke ɖe mia ŋua hmm. aƒo nu kple amewo le egbe nyui ɖe me nenema ke hã mia akɔ asi nu le bɔbɔe nyenye ɖe me hmm.
akpe be mieɖo dze nam le egba ƒe ŋkekea me.